Lutwal myero wangeyo gin acel ni, ka itye ka pwonyo latin, pe wadayo wunu adaya i wi lutino. Pe wadao ne adanga i wi lutino. Lutino gineno kita wan watimo ki jami calo lunyodo en iye ci gineno dok giporo gin ma wan watimo. Pe giwinyo tutwal gin ma wan wawaco awaca ento gin ma wan watimo ene lutini gineno ki botwa ci giporo en kita ma Nino timo ni myero ibed ka nyuto mar i kom cware. Kite, laco nyuto mar kwede bot dakone kun gikwakke gwok gidoro lengi. Pe laco goyo dako ni bwa bwa bwa bwa bwa ni. En lutini gineno gin eo ni. Ka ineno lutini wadito ma aye gigoyo mongi, nongo guneno ki bot wegigi macalo lunyodo, nongo gitye ka nyuto yo eni bot lutino. Co i ma in iloko aloka tutwal-li pe gubiwinyo, ento gineno kit ma in icoyo kwede con, icito ka lega, igungo piny, nyo inyuto i tim maber ma pe kikwalo kwo. Ka kikwalo kwo, kiwaco ni eni rac. Gin gineno, en kodi kineno. Dok omyero wangeyo maber ni it is easier to build stronger children than it is to repair weak men. Waromo pwonyo lutini matino mabeco wek gubin lutini madongo dok mabeco dok ma giwore dok lutini ma gubinyuto tic mabeco ki wi lobo. Dan it is me nyuto ni dano madongo ma dong gitamo ni gin gingeyo jamio me waco itgi ni aa ko atamo ni keny i poto kany pi yub kitim kede eni kitim kede eni jo enoni pole dong giwaya man dong wangeyo jami dong wan wangeyo weng dok wamyero wangeyo maber ni Ladit en aye okwongo winyo koko pa winyo bot wan lutini. So ka ladit mo tye i room ka tye ka lok wawinyo macalo wan lutini kong kinen kit ma en owaco kwede ni ci kiporo en kit enoni. Dok omyero wange bene ni ludite mukene tye ma gutiyo pat ci guteggi. Ka ladit oteggi Nongo ngeyo kit kwayi cik Acholi kit ngo ma Acholi gitimo ka kare moni tye ka kinywalo Rwot kitimo ngo i gang kibolo laputa kitimo nining kiti enini gin gingeyo so ka wan lotini wan watye ka neno ni ladit tye i ot wan waloko dwong nongo watye ka timo marac lok manok pien muweko dogi tye acel be iti tye aryo winy awinya ka ludito tye in the house. Enoni gin ma pire tek ma wan omito wanenu. Dok omaku i wi wan ka wacito anyim. Ka ipwonyo lutino i yo mupore, i yo mamwol, ci nongo bedo ber. Waweko lutini obed luremwa. Pe wan ka wadonyo gang, lutini ringo aringa. Mami odwogo dano weng ringo i rumgi. Nongo watye timo marac. Ya, nongo watye timo marac. So wapwonyone, wayubone ka kenyo lutwa. Ya, angeyo it's hard to be an absent parent. Cat, Bac, Ka watye ki kare eno, watye ki cawa bot lutiniwa, wapwonyogi i yo maber, bedo gin maber. You know, kiwaco ni, gine, kiwaco ni sparing rod pa latin, you know, ento pe wabalo wunu lutiniwa abala. Diki maja, wanyuto yitgi bene ni lutiniwa, lutinwa nongo wa, wuneno eni ba. Jamini weng myero ka icito iti matek ka inong pe jami bino muleme ya pe waminu itgi jami on a silver plate but rather let's show them the way how to work and get things into their life ci nongo bibedo maber ka wapwonyogi yo me kilawo kilawo ci weko lutini bino malo ci gicito gibedo ka mato kongo ci giballeo weko kadi ka oneno bene tela bene bicito ka loyo wan. Ceno bene en because of the foundation ma pe wayubo maber. Mege, mege wa wutim tek wupwony lutini maber pien oweko ka ineno gang ber nongo mege gucung matek te rit so wukony wa ka kenyo bene wege bene gicoko ee weng gici mako wa nol weng an apwot.